Iya, betemu baru kitai ba channel YouTube Panggau Libau. Nyadi ke sekali tu admin deka madah ngagai semua kita. Sekali tu admin deka mai kitai sama ninga ke siti cherita ti betajuk Pendam Lama. Nyadi. Sebedau kitai neruska jerita tu, aku deka dulu beterima kasih ngagai madik kitai. Taja pen iya enggai ditemu kitai nama tang iya bisi madahka nama diri iya nya nama iya tadi aku enda nemu tu nama amai tok ukai tang iya tadi semina madahka diri nama Rial Imas. Nyadi madik Rial Imas aku meri besai terima kasih ngagai nuan laban udah sanggup ngasuh sereta ngasuh sereta ngembendarka aku bekunsika jerita ti bisi dikarang nuan. Kempai lama lalu ngasuh aku ngemansutka jerita nuan nya tadi ba YouTube channel aku tu. Nyadi baka nya ke tadi madi ngambika nuan nemu kebuah aku ari nya bendar amat deka minta ba nuan deka ngaga jerita nuan nya nyadi video baka tu ke madi au. Laban nuan ngerembaika penemu pengelandik nuan ngarang jerita ari nulis pia tadi au. Tang, aku ngerembaika penemu karya gaga nuan ari video baka nya ke tadi laban enda semua orang rindu macha. Pia mega, enda semua orang ga rindu ninga baka nya ke tadi. Nyadi iya ke rindu macha tadi sida iya macha. Nyadi iya ke rindu ninga tadi sida iya ninga ngiga ba YouTube baka nya ke tadi au madi. Nyadi bala peninga enti baka kitai ke gawa deh maya siang hari ni enggau maya kitai ke ninga utai baka tu ne pia iya. Tayem kitai makai ti indu pesemua chukup jam nyu deh ke kitai start gawa baru. Nah nyadi tu eh tadi maya malam lebuh maya bisi lepa tu meh maya ke orang begiga ke cherita tu ba sebelah youtube ngiga video tu ba sebelah youtube. Tu meh maya orang begiga ke iya. Laban enti maya macha nadai ari iya deh. Enti ba YouTube giga orang tekan ko reja denya lu leka ko telipon orang ulih mending ka sekali nya dalam kereta ka maya sebedau ti indu ka baka nya ke tadi madei au. Nyadi bala peninga semua ngagai kita salah tampung au ngagai kita salah padah nyadi jerita pendam lama tu ukai jerita aku. Tang jerita pendam lama tu jerita madik kitai ke benama Ria Limas. Lalu dipansut ke ba channel Panggau Liba. Waw bekenya kata dia madai. Nyadi jerita tu udah ditusun udah dikarang menyadi kitai iya nya Ria Limas tu tadi deh. Bisi ngembuan sebelas iti renggat tauka sebelas iti tusun tau. Nyadi aku ngarap kita semua bala peninga ti rinduka jerita-jerita lama baka tu au. Ngarap kita tadi terus nitih ke tusun ke ditusi aku tu ila dipansut ke aku ba channel tu iya nya ari tusun satu nyentu ke tusun pengujung iya iya nya tusun ke sebelas. Nyadi jam serta hari kitai ninga ke tampung tu iya nya nyelinting hari tiga lalu tekena ke pukul tujuh pagi. Au ingat ke nyau? Tiap Hari Tiga nyelinting pukul tujuh pagi tampung jerita penam lama tu deka dipansutka aku ba channel Panggau Libau ya. Kita ke bisi ninga tadi nadai salah kita share out, share link ngagai bala-bala ke bukai awakka sida sama ulih meda sama ulih ninga jerita tu. Au. Oka nya kia. Nyadi. Sekali dagi aku sebagai admin channel Pengawa Libau nya bujang pagari meri terima kasih besai ngagai menyadi Kiteria Limas laban udah ngemendarka jerita nuan tu dipangsutka ba channel tu. Nyadi aku ngarapka nuan nila Ria Limas, ukai semina jerita tu aja dikemendarka nuan dipangsutka aku ba channel tu tang cherita-cherita nuan ke bukai ti ke manah-manah dikarang nuan ulih dikemendarka nuan dipangsutka aku ba channel tu awakka seluruh dunya sereta menua ulih ninga jerita kitai tu. Bah, ubas nyau kira ke naka nya dulu kenang kitai senentang orang kempu jerita tu tadi deh. Nyadi diatu kitai pulai ngagi jerita tu ba tusun ke satu. Nyadi jerita tu ditulis pengarang tu iya nya pengepun endar pengibun pan Borneo. Nya nemu kita neh. Nama ti pen berenung kitai tu neh orang ngaga jalai sebelah jalai nya neh. Nyadi aku enda nemu baka ni ke tu legi. Sekali ke jerita tu bisi sanggup paut enggau pen berenung tu ke nadai. Nya alai sama-sama kitai mendingka jerita tu nyentuk ke abih ila. Laban ke gawa ba nengeri bekuli ba nengeri besai lama udah enda mulai kediri ngagai menua deh. Kenyau hari ke bekau badu sekul suba. Enda nemu mih nya nama kebuah ngalih hari tu ati bata muat asai deka mulai kediri ngagai menua. Tekesit-kesit ati iya ngenang kediri ngenang ke bala pinai ba menua din. Nyadi enti ngelama tu mimit nadai pun mih ati bat nterunding ka mulai kediri ngagai menua. Jauh ka ka pulai ke menua madah jerinpu ka pulai nadai mih tudah bat enti tadi. Anang ke nya, anang ke hari biasa, hari cuti ngapa-ngapa, indah ke cuti hari gawai pen iya enda kala ngasuh ati diri tetenguk ke deka nyenguk menua deh, nyenguk meda apai enggau indai ba rumah din. Eeh, jauh sekali nya. Pia ku ati Ubat, enti ke engka ke cuti sehari dua, lalu bedau datai din, udah ga pulai baru. Nyap ke nya ku ati Ubat tadi. Nya baka ni ku bisi ati ka pulai nya tadi baka nya ke tadiau laban ke menua jauh deh. Sekumbang ke udah kereja ba negeri besai deh apai enggau indai nyu nadai agi betalam runding bat. Jauh sekali ke deka betanya kerita tauka pulai nyenguk barang semalam dua deh. Nya kitai ga nemu neh enti ba menua rumah panjai kitai ke lebih-lebih agi ukai nya bisi lain telipun pia mega nadai karan baka ni kitai ka nanya berita pia eh tadiau. Nyadi ati ti rindang ketegal pemerindang ti bisi ba negeri besai deh nutup pengelengau ba ati bat tambah mega udah teleba ngidup ke diri. Ni ka kiru ngerunding ke diri empu ka pulai ke menua deh laban ba penegeri besai ti udah chukup utai endo kena ngelantang ka ati iya. Bukan nya ke tadi au taja pen semina ba kuli aja tang nya enda nanggul bat ari nerus ke ngentap ke pengidup diri ba menua orang nya baka nya mega pengidup orang baka nya mega pengidup bat. Pengidup taja pan enda ga bangat nyamai tang bisi ga semua utai ke patut dikena neruska pengidup diri. Enti ba menua diri, nama meh utai ke deka bisi, karan nadai, api nadai, line telefon nadai ne nya meh tadi. Te nya meh tadi mina bapi kelita tauka lampu temaga lebuh maya malam hari. Nyadi ai irup pun nya ulih ga nyawa ke ba sungai kin. Ukai nya bisi ai payap baka kitai ke ba negeri tu. Nyadi jauh sekali ke enti disebut layan telefon deh. Sigi ari utai ti enda tau nadai nya ba pengidup bat. Kitai mega nemu neh anang agi bat. Kitai tu pun enda tau jauh telefon dah pia iya. Nyadi pemansang ti bisi ba negeri besai nya meh ti ngasuh ati ba chukup lembau ka mulaika diri ke menua. Kadang-kadang deh. Ukai nyenda lengau ngagai api indai, ngagai kawan belayan, nadai nyenda lengau. Lelengau meh tudah tuai tang ngenangka menua diri ke chukup jauh masuk ngagai ulu sungai kin nya tadi. Nyema ke iya enti hari miri tu kapit kin ngena bas. Di nya ngena kati nama nya spris. Nya punggah baru ngena spris. Nyun berapa kali punggah spris nya ti ke nekul ati bat tu tadi. Tau berat asai ati bat ka nyengok menua enti semina ke pembisi-pembisi semalam dua deh. Nyadi sehari nya tadi, enda nemu meh nama ati ba tu tak layan asai. Tuki, saya mau minta cuti la. Dapat ka lu bagi saya cuti ya. Pia ku tanya Bat. Agi tuki ya ke Mister Sim nya tadi deh lebuh ke baru udah ngenatai ke diri ba palan sida ke makai maya ngelih hari nya deh. Ninga Bat te madah ke munyi nya dia meh tuki lalu nguing tekenyit enggau mata-mata melut. Ai, lu mau minta cuti ka? Bukan semalam hali minggu lu sudah cuti meh. Pia aku tanya tukeh iya ke nama Mister Sim nya tadi. Tanya Mister Sim nya ngalit ke ati iya tau ke ngalit ke ati Mister Sim deh. Pengelama bat udah gawa enggau Mister Sim nya deh. Enda kala bat minta cuti sebarang kelimpah ari cuti sakit. Nya ke mai iya tadi mai Mister Sim tu nyu tekenyit tebamba laban ninga iya nyu Baka munyi kitai nyempelah ke minta cuti deh baka nya ke tadi. Pengelama bat udah gawa kereja enggau iya deh. Enti semina ukai cuti sakit enda bat minta cuti ngapa baka nya ke tadi. Iya enda mudah minta cuti limpang sengapa enti ukai cuti ke berat amat. Nyau ka lima belas taun bat udah kereja enggau Mister Sim nya. Kenyau hari keterubah bat datai ba nengeri besai, baru sehari tu meh Mister Sim tu ketukai bat nya ninga iya minta pemisi. Haiya. Bukan pasal ngali minggu a tok ke, tapi saya rasa mau balik kampung o. Yu tau kan berapa lama saya sudah tidak balik kampung. Pia ko bat nya tadi. Aaa ninga meh tudah bat nya madah diri empu ka minta cuti ketegal ka pulai kampung. Ada enda tegenung enda orang menua. Tegenung nama ke madah kita. Mister Sim tu tegenung ninga utai ke sebut Bat nya tadi laban nama kebuah lima belas taun Bat udah gawa enggau iya. Tu meh hari keterubah iya ninga Bat besebut keka pulai ke menua. Ni enda tudah tuai tebamba. Ngelebak laban ngelama tu narai kala di narai kala minta pulai ke menua deh. Nyadi pengelama Bat udah gawa enggau iya. Ukai enda kala, ga Mister Sim nya nanya ngagai Bat deh nama kebuah iya enda pulai ngagai menua lebuh bisi cuti panjai ke diberi iya deh. Tang, Bat suah agi madah nadai pengingin ati deka pulai. Puh agi, Bat nitihka iya pulai ke menua ke rumah tauka menua tukey ke Mister Sim tadi deh. Laban, Bat nyau udah diambu iya baka anak kediri empu. Ba endur kereja, bat mega dipaduka iya nyadi mandur. Ketegal bat tu tadi rajin sereta pandai kereja, panya ke tadia, pia mega bat tu siku ari pekereja tauka kuli ti paling lama udah kereja enggau tukang iya tadi iya nya Mister Sim, panya ke tadi. Udah nya tadi ninga Mister Sim enda nyaut iya deh, dia nya bat lalu bejaku baru. Haya toke, lu jangan takut maa. Saya bukan tidak balik sini lagi. Saya cuma balik dalam empat lima hari tu macam saja maa. Lagipun kerja tidak banyak maa. Kontrik kita orang sudah mau habis maa. Lain punya kerja dapat handle maa. Pia ko Bat madah ngagi toke betesim tadi tu. Ngarap ke inya meri pemendar ngagi iya ti deka nemuai pulai ngagi menua. Ama. Pengudah ninga nya tadi, Mister Sium enda nganu tang Tu Chum. Tu Chum ninga jaku Bat baka ke minta dikesinu ke iya. Eh lu jangan piki tu macham lah Bat. Saya lagi suka kalau yu balik kampung. Lu masih ada mak a masih ada bapa a. Kulang-kulang masa gawai mah lu mesti mau balik macham orang lain ba. Tiap talap kali gawai saya kasi lu balik kampung tapi lu sendiri ti ra mau balik kampung. Apa macham yu ini saya pun heran sama yu. Nya, pia ku tu udah tuke mesa sium nya muchau te sambil ke bejaku ke tau ke utak sambil merening mua bat nya tadi. Udah nya tadi, bat lu nyaut baru. Iya nyaut tadi enggau ati gaga te enggau mua iya ke munyi kitai nyu cheria deh. Mua nyu mesti tampai-tampai agi nyu mesti tuchu-tuchu metawa agi mua iya. Pah. Kalau itu macam saya boleh balik kampung nya hari ka toke. Pia ku bat, tuchum te bantai ba mua bat. Pengelengau ngagai menua bepon hari pagi tadi nyau asai kena ulih detat ke agi deh sehari ari hari nya. Bendar nya nganti ke tengah hari nya tadi nganti sida ke begerumpu makai nya deh laban iya deka betemu enggau toke lalu ka nanya toke minta pendar ka pulai nya tadi. Nya utai ke sebenar iya tadi. Enti nitih ka asai ati bat nya deh ti baka bisi sayap ingin teka lenya iya terbai mulai ke diri ngagai menua.

Asai yu balek sini lagi jangan lupa eh mesti balek sini lagi nanti kalu lu balek dari pada yu punya kampung jangan lupa eh bawa itu buah dulian ah bawa itu buah lulian dari kampung yu sana eh pio ko Mister Seum sambil nunjuk nunjuk ke madah ke nundur gawa tadi deh lalu madah ke jari tadi nunjuk nunjuk ke bat madah ke nya ngasoh mai borian. Udah nya tadi menta Sim Along ngeruk katil nya kuchik ba baju iya tadi lalu ngambi kunchi kerita iya lalu suwak agi bat kunchi kerita nya tadi. Aa bat lu pakai saya punya kerita baleklah enda usah pakai bas. Piak ku tu nya piak ku kati nama nya ko tukey Mister Sim tadi. Madah ngagi Bat ngasuh ngena kerita iya nibuh ngena bas iya amat ke ni. Pama meh ngenyadi ke tambang da pia iya enti tambang empat tauka tujuh lapan puluh bukan nya sekali bejalai pama meh kena meli minyak da pia ni kena meli ti pemakai sebelah jalai. Nyadi pemanah meter sim ngagi Bat nya baka ke enggau anak diri empu. Semua nya ketegal bat ti enda kala salah olah tauka jai pengawa sekumbang ke gawa kereja enggau iya deh. Nya meh ngujungka mita sim mentadi tauka tukang chukup pechaya ngagai bat amai amai. Udah nya tadi, bat perlu ngambi kunchi iya tadi alu tetebi alu tabi iya ba jari tukang tadi deh. Aa bos, terima kasih aa bos terima kasih aa lu sudah kasih saya pinjam you punya kereta. Terima kasih bos aa. Jangan risau bos. Jangan risau, nanti saya balik sini lagi, saya memang tidak lari punya, jangan risau bos ha, you ingat saya punya janji, nanti saya memang balik. Pia ko Bat sambil nabi lalu ngambi kunci tarik lalu simpan ke ba kuchik tanjut iya. Chukup gaga mati ba tengah hari nya deh laban ke udah diberi pemendar ari tuke iya cuti seminggu, pia mega diberi tuke iya kunci kerita ga kena iya pulai. Lantang meh pemulai iya ke menua legi, enda ibuh beranti ke bas, Ni ku iya mengatur jam diri ke berangkat mulai kediri lagi napi ke nya ke tadau. Nyadi bala peninga semua. Cerita pendam lama tusun ke satu tu lengka ke aku naka tu dulu au. Laban siga udah naka tu ditulis tauka dikarang kitai madik kitai sapa enti real imas. Nyadi ba tusun kedua ila Baka ni ke cherita bat tu ila? Nyadi ke enda iya pulai, ulih ke enda iya pulai, sekali ke nya bisi penanggul ke enda ba randau jalai tauka bisi penanggul enda ba kerita iya lagi enggau nama utai ngachau iya ba rantau jalai lagi. Kitai mega nemu nih cherita tu tajuk iya Pendam Lama. Ke nya ke tadi, ba tusun ke dua ila dia kitai deka nemu amat tauka nyadi tauka enda tauka mujur ke enda pejalai bat tu deka mulai kediri ngagai menua. Nya alai bala peninga semua, aku ngarap kita semua anang tinggal lau ba jerita tu betusung kedua ila ninting hari tiga pukul tujuh pagi ngan kenyau itu aku ngeleka kitai nyadi betemu baru kitai ila ba video ti deka datai mupuk dulu aku anang ngirau sekali admin sigi nap bula ke danji au nya aja ari aku admin panggau libau bujang pegari sigat semat selalu bye bye.